Mba'éichapa nde ko'ẽ? Che ko'ẽ porã ha nde mbo'ehára. Che ko'ẽ porã avei. Che réra mbo'ehára Adela.

pemoñe'ẽmakuri upéva. Jaleímavama repasar rapidito la lectura y luego hacemos la tarea. Jajapóta tembiapo upéva rehegua. Rosita rogaygua imarangatu, che Francgua, che sy kuña marangatu, che ru kuimba'e py'aporã imarangatúva, che jarýi kuñakarai henyhẽva marangatúgui, che taita karai oikuaa'ỹva kane'õ ha ñaña, ombo'éva mba'eporãita hemiarirõme, che kypy Alexia ha che kyvy Tiago opa ára oho mbo'ehaópe che ndive roñemoarandu, oiko hag̃ua orehegui avei tekove marangatu, che rike koĩngue héra Nindi ha Selena. Ha'e kuéra oñemoarandu Brasil-pe, oikéma facultad-pe, oiko che taita ha che jarýi rógape, ou katuete hikuái vacación jave ha ogueru oréve heta jopói, Che chekypy'y ha che kyvy, ore ñe'ẽrendu ha ojapo katuete he'íva oréve, ore sy ha ore ru, ore tekove marangatu avei. Oĩ porã péva pemoñe'ẽma kuri. Muy bien, ya hicieron su lectura oral, excelente, oĩ porã hína, seguimos. Jahecháta tembiaporã. Péva aipota pejapo porã la pene rembiapo rejapo porãta hína. Ajapa, rehupi hag̃ua chéve Classroom-pe. Peteĩ, Máva mávapa Rosita rogaygua embosa'y? Quiénes y quiénes son la familia de Rosita? Pinta. Embosa'y. Jajapóta peteĩ, ñambosa'ýta ko'ápe, jajapóta peteĩ penendie, sy, mama, pévape pintáta. Jahecháke, eh, oúpa hína, Ko'ápe ñapinkápe aigusta ko pintã mitã. Ko'ápe ñapintãrã péicha pepintáta. Ko'ápe pepintã pehóvo. Muy bien. Ha upéi pepintáta upéi sy túva, papa, ajépa, taita, abuélo, jarýi, jaikuaáma hína, abuéla, kypy'y, kypy'y hína, ermána menór, kyvy, ermáno, ryke, ermána majór, jagua ndaha'éi. Buéno, ése nopínte, upépe napepintama'ỹ. Número dos, mokõi, seguímos. Ehaímava mávapa nde rogaygua he'i ñandéve. Eskrivi kiénes y kiénes son tu família, lo ke están en la kása. Che rogaygua ha'e. Yo puedo desir peẽ pejéta che sy, che sy y su nombre, che ru y su nombre, che si es varón, si tiene hermana, che reindy y su nombre. Che ikatu ha'e, che sy, Por ehémplo, les dígo los nombres de mi familia, che sy Catalina, che ru Brígido, che ména, ahí dígo mi marido, che ména José, che memby yo voy a decir mi hijo, che memby Diego, Pedro, Andrés ha Daniel. Entonces, ha peẽ pejéta, peẽ la oĩva pende rógape. Muy bien. Pasamos al siguiente. Número tres, mbohapy. Mba'épa he'ise porandu nde mbo'ehárape? Qué significa preguntarle a tu profesora? Rosita ryke koingue héra Mindy ha Selena. Significa, abajo van a escribir el significado. La hermana mayor, la, la hermana mayor, melliz, gemela, perdón, de Rosita

Jaháta hese hína, vamos al siguiente ejercicio cuatro. Irundy, Mávapa kuña ha mávapa kuimba'e emongurusu? Quiénes son mujer y quién es varón? Marca con una cruz. Muy bien. Vamos a ver. Acá rogaygua familia. Acá tenemos tres columnas. Rogaygua, kuña, kuimba'e. Kuña significa mujer kuimba'e varón, y acá tenemos la columna, la primera columna, sy, por ejemplo, mamá, es la, una familia, si es mujer, ko'ápe, kuña, si es mujer, kuña. Túva, papá, kuimba'e, marcamos acá con cruz. Taita, abuelo, kuimba'e. Jarýi, kuña, abuelo. Kypy'y,

Emoĩ taita jarýi temiarĩrõ ko'ápe. Kóva hína taita, ko'ápe jarýi temiarĩrõ, las palabras debajo. Muy bien. Y el último ejercicio es responder. Es muy fácil. Es del texto la respuesta. Embohovái, responde. Moõguápa Rosita ha hogaygua? Entonces, Rosita ha hogaygua Francgua. Ahí escriben, está en la lectura. Máva mávapa imarangatu. Eh, entonces, acá. Rosita ha hogaygua imarangatu. Ese está en, el, en la lectura. Moõpa oñemoarandu Rosita rykye koingue. Rosita escriben este porque acá Rosita rike koingue la hermana mayor de gemela de Rosita oñemoarandu esto el verbo oñemoarandu Brasil-pe. Muy bien. Ha upe peve peko opa la ñane nerembiapo aguyje peẽme. A ver. Gracias. Ahátama.